Hi Minecraft Mizo 1.19 ah kan lo leh leh tawh a tunah hian episode 23 thlir mek ani episode masa lamah khanin diamond farm kan siam a chumi chu hei kan lai chhun zawm mek zel a tunah hi perimeter kan ti a perimeter ah hianin 16 by 16 chunk in kan lai a tih hmangin kan lai a Chu chu World Eater te paw'n ti a, layer two na hi chuan diamond a tam tawh hle a ni. Diamond tam tak nei mai la hei, tun episode hi hei hun a rawn duh rei deuh hlek a, ka rawn post vat thei lo a, a chhan chu tilai episode ah hian hemi episode ah hian in hun khirh khal tak kan tawk a, harsatna tham tak kan tawk a, khawvelah chauh hian harsatna a lo awm maw kan ti a, maroh chu Minecraft khawvelah pawhin harsatna hian min um tel zel a, chutiang te chu kan thlir dawn a ni. Heio heio kan lo let leh ta hei ei ah kan perimeter ah kan lo let leh tawh a kan perimeter kan diamond farm kan two hundred and fifty six chunk ah kan lo let leh tawh a chuanin hei khawl hi ka lo on deuh leh char char hria hei khu bedrock thlengin a lo lai tawh a diamond te pawh tam tak kan nei tawh a nakinah kan en ang a kan diamond laih dan hi lo en lawk ila ka suih khan hei diamond farm a nia T N T in diamond a laih a. Chuanin kan enkûl ang a, tia kan sawi vel pah hianin diamond pawh kan hmu zêl tûrah a ngai ila. Chuanin hei tilai hi lava lo awm ṭhîna lava pool hi sand te kha ka dah a, entintin mawni khan tih reh ka han tûm vêl ṭhîn a, amaherawh chu a lo tam ang reng lutuk a, tih hleh theih loh khan a awm a. Chuvang chuanin kan ti hrih lo hlawm a, a ṭhen ho hi chu a ṭhen te chu ka ti tho a, amaherawh chu hei a lian deuh ho ang chi chu ka la ti lo va, khanting kha buaithlâk ang reng deuh a. Chunk hi kan en ang a, chunk khat, hnih, Thum li chang li vel kan lo lai tep tawh a, chang sawm paruk laih tur la awm a, diamond pawh tam tak a la awm dawn a, diamond kan neih sa hi kan en lawk ang tunah hianin tam tawh khawp mai a, kan hausa tawh a ni. Aah diamond eng an en hmain hei block te pawh ka pawl deep slate hi hei hi engtinah in sak nan te project engemaw ni tih nan te khan la tangkai dawn a, kha te kha ka lo collect a, aah hei pawh hi tam tawh khawp mai hei double chest hnih a la awm tep tawh a ni. Umm tunah diamond kan en ang ahh hemi hi ka la hei a hlui a hlui ho kha a ni a hei hi layer one atanga kan hmuh ho kha a ni a chuanin hei gold te tih ho hi an en hma mi ho kha a ni a tunah chuanin gold vel te kha ka la tawh lova diamond ngawr ngawr bak kha ka la tawh lova chuanin diamond kha kan en ang aw umm hemi zat hi kan neih tawh a ni waww. Hemi game ah hianin mod ka hmang a chu chu fabric mod a ni a hei fabric mod chuan heti hian zoom theih ta a khami kha tangkai ve em em a nge mod kan tih chuan client side mod kan tih ang chi ang hi chu nge a game danglam a game thlak danglam em em loa min pui tu ang chi kha a ni a mod hei game thlak hlawk ang chi awm ve a chu chu x-ray tih ang te tih ang chi te kha chu a that chuang lo a a fer lo a a tih te hi chu hei nge feature Kha pe ve a, a ni mai a, hei kan khelh kha tiawlsam phah deuh a ni mai a. Over power lutuk lo khan in tikhan a awm ve theih phah a, hetlai te pawh hi diamond la awm laih a. Eng hun chian kan collect leng a chuanin thil dang kan tih san vek dawn a nia. Eh chuanin eh ti leh vak thin ila hei kan hmung a hei bedrock hi tlai bedrock thleng khuanin bedrock tawp rak thleng khuan tikhuan a puak vek a. ten te hian a ti puak deuh vek a, heng bed rock chungah hianin mop an spawn thei lo a, hei that ve riau na a ni a, farm kan siam duh pawhin eng e bed rock hi hnawh khat lo hian a awm thei a, amaherawhchu chu kan hnawh khat duh nih chuanin kan hnawh khat ang a, chuanin tui emaw kha kan dah leh enga khanin mop spawn thei loh khan a awm thei tho a, glass te kha kan dah leh vek chuanin mahse chu chu a hau tak deuh a tihianin. a awm pangai ang tawp hian in awm sengin mob spawn theih loh khan a awm thei a bedrock ah hian mob an spawn theih loh a ni ka hriat ve tan an sawi lawk a ni ku diamond a puk che suh aw kan la hman ang zan nge three ava tam ve no no no totem Totem a chhet palh hlauh mai. Totem hi kan nei tawh mang lo in ka hria vawi hnih vel chu ka lo thi tawh a mahse in totem ho fan dine kha ka keng hlauh a. Rate vawi hnih khat vel chu kan nei leh ngai mai thei ni. Chuan in hei a chhungah hian mine shaft te lo awm a. Tiang khan in golden uh, enchanted golden apple te hi kan hmu hlauh a. Mine shaft ang chi ah hian in spawner te lo awm a spawner chhungah hian in lo te kha lo awm a. Oh enge kha Enchanted Golden Apple te kha lo awm a ka sawiin khan in hei gold te chu ka la tel tawh lo a diamond chiah hi ka lo la tawh a nakina kan mamawh viau te ni loh chuan in gold te ting te lapis lazuli redstone tih te hi chu ka la tawh dawn lo a diamond chiah ka lo la tawh dawn ni olai ti khan in hei khawl hi relo te ka lo la awn ang a a vai vai chuan in ka lai hman dawn lo a vawiin ah chuan in khawl pakhat chiah ka hman na chhan chu tah hian in khawl pahnih ka lo hmang chhin tawh a Hei tunah hian line khat a kal tawh a amaherawh chu i vil reng hi ngai vang khanin enge diamond te kha kan chan tam lutuk ang tih ka hlau vang khanin call pakhat chauh hi ka lo ti leh a call hi pahnih ka siam a mahse engin pakhat chauh kan on ṭhin ni ole hei tiang ka rawn lang zeuh zeuh dawn a tuna mi hi chu editing dk craft a ni a edit line te ka rawn siam zeuh zeuh dawn a hentiang hian enge kan harsatna Tawngchi te hian ka rawn sawi zeuh zeuh dawn ni? Tikhanin harsatna a entan chho tan mawp mawp dawn a. He tun episode-ah hian harsatna tam tak kan tawk atin khanin harsatna tam tak kan tawk a. Harsatna a rawn thleng hmasa ber chu i lo thlir ang. Ahh buaina buaina kan nei ta. Aii ah episode masa khanin F3 kan en anga day khu day 1065 ani to a world tour kan neng kalo tia ma sengin kan nei thei le lon lo tlat mai hei la vak lo tla elytra ka nei to lova armor te song song kha bo le vek to a um lo dragon kan be le ngai don elytra kan nei le ngai Ole ole. Kan thil ti tum kan thlak deuh hlek a ngai dawn a tun episode chu. Hmm, World Tour kan neng kha ka ti takna kan nei thei dawn lo tlat mai hei. Chan chu armor te, elytra te engmah ka lo nei tawh lova. Pawih khawp mai. Kan thil lei pawh kan chawlh san mai a ngai ni hei. Armor kan siam zuah dragon kan dinung leng a. Chumi zuah dragon kan that leng a. Elytra kan zawng ang. Ah, totem nei loh vang a ni. Elytra hi pakhat chi kan nei to a ti ti chi nge mani e Elytra pakhat chen nei hen om reng chi ni lawa kan chu Elytra pakhat hi baulo chuan in kan buai dona na kin a khan chuan chuan Elytra dang kan chung a cho hi kong e cho Chaw lei sa ka nei em. Hmm, bong sa em eng a. Chuanin armor ho hi ka mamawh leh dawn a. Armor pawh kan siam zing ta mal mal hle mai a. Ole ole. Uh, Veng zan nge kan sei don ni hei. Mm, armor te diamond tools te ting ho hi kalo nei le to hei thar. Thar vek ka nei le to a. kan lo thi leh hlauh a, chuan hei level tlema zawng ka lo neih belh bawk a, eighty nine kan lo neih belh bawk a, tunah chuan dragon kan kai tho leh dawn tan ang a, tah hian thil mamawh kan nei a, chu chu aw tah hian kan en chin ang, end crystal hi kan mamawh a hei hi end crystal hi dragon tih nun nana kan hman tur chu a ni a, end crystal pali kan mamawh dawn a, end crystal siam nan hianin glass leh eye of ender Hei chu kan nei thei a awlsam a, gas tier hi kan nei lo a, gas tier hi gas ho nether chhunga awm ang chi ting ho khan an thlau a, gas tier kha pali emaw panga vel tal kan nei ngai dawn a. I armor te ka nei vek a tihah khanin chem hi ka lo ti bo leh hman a, tawina khawi ang nge awmna ka hre lo a, enderman xp farm ah khan Abo a ni maithei ka hre lo ka dahna ka hre tawh lo a umm chuanin kan thal ah hianin infinity a awm tawh lo a hei infinity infinity kan tih chuanin kan thal mu hi zo thei lo a tunah chuan infinity a awm tawh lo a mending ka lo dah zawk a hei hi xp hmangin a heal theih tawh dawn a amaherawh chu thal mu hi tam tak kan mamawh dawn a skeleton farm ah khan kan kal ang a thal mu kan la lawk dawn a ni la hre lo kan awm takin tunlai ah hianin skeleton farm kan nei sawt a nihah chuan skeleton lem a awm a ngah a. Kan kal anga kan en zel anga kan sawi zel dawn nia. Aw hei hi kan skeleton farm awmna ania tirang khawn a hnuaih khawn in skeleton spawner a awm a ruh ro lem angin kan siam vel a aw kan en hrim hrim ang tilai hi khu khu khu nia a chhungah khawn skeleton spawner a awm a thalmu kan la lawk ang aw le hei ka lo lang leh tawh a ah ka rawn lang hi chuan in buaina thleng tur a in lo ngai mai thei a mahla chu a la thleng lo deuh a. Mahse engin a thleng thuai dawn e. An sawi eng deuh hi a ni a, hei mihring te hian kan thihna lampang hi kan pan an ti eng deuh hi a ni a, umm kan thihna lampang tur pan hian theih tawp in kan in buatsaih a, ah thil leh tur tho si in a ti nge kan in buatsaih nasat em em le tih te ka nga lo ngaihtuah a, vaivut a chang leh mai tur te hi ngatinge kan chapo em em mai, ah ngatinge kan duh am em em, ngatinge kan ei ruk tih te ka lo ngaihtuah a, amaherzua kha chu kan topic Ka kha kan kal pel thui mah mah deuh a, chuan chuan in kan let leh nghal ang. Umm, Minecraft kan khel leh tawh ang. Aw le tikhan in hei stack hnih vel kan lo nei tawh a, stack hnih kan nei tling lo deuh hlek a, mah erawhchu pawi tawh loh turah a ngai la, gas kan that ang a, nakinah dragon kan beih hunah kha chuan in kan la mamawh belh dawn tho a. Girls in awm thei em? Bawm lo ve tawh a. Yes, aw hei saw Sen Valley ah hian hemi biomes ah hian an awm thin. Girls lah chun va spawn duh lo ve. Khu le, pakhat chu awm ngei mai khu. ta thlau em thlau lo zui mi hei hei o hei hi gas tier chu ni hei hi tihi kan mamawh tak chu ni. Pigment ho tam gì hian deuh hei. Aw kan ti thinrim chin ang. Sen kan thiang tih chu hlawm khawp mai. Oh ho ho ho skeleton an ti thinrim. Yes, min veng tu ni hian tiang ho hi. Come on, skeleton lo kal ta che.

hei eng tf ang deuh hlek hi maw pathum vel ka lo ti chhe tawh khan tiang kha hai tain lut tha tak tak a awm a mi chhungah hianin ancient debris te pawh awm thin a.

Wow, hepa tawh va na ve. Va zau ve. Oh, yes. Kan lak tawh theuh khan em. Wow, an sen debris pahnih. Lut tha vak lo ni hi mi. Lut tha deuh deuh om dawm ka tia. Tha vak mi lo mai. Tuna in thil hmuh tur hi thil A thlak lutuk mai nia. Entikah mah khawi hmunah mah khawi laiah mah tih ve miah loh tur a ni. Lo thlir ang. Tha la kah ve mai tur kha ka chem chhe lutuk ka iron short chhe lutuk hian in tin kan sat vel a. Ka sat hneh leh si lo a, hei ka hnung atang te khan min rawn bei leh si a. Chuan pic ring chiah a awm tih ka hria a, silaiah sawnin mah chu vawikhat min tawh chuan ka thi dawn si a, kan thlawk dawn a. Pawilo tawk! Dua am vang ani. Chutia kan thi leh hnu chuanin ka item te kha chhan ngaihna awm tawh lo tih ka hria. Ka awmna hmun pawha ka hre tawh lo, khawilai nge awm pawh ka hre tawh lo. Chu vang chuanin ka computer chu ka off ta hmak a, dik taka sawi chuan kha game kha ka khel peih tawh lo va. Ka off vang vanga ka mut san hmak a ni tah khan khami zanah khan maw chu chuanin zan pawh ka muhil tha thei lo a ka thih dan te kha ka ngaihtuah a totem ka nei lo tih ka hre reng anga tinge heti khan ka tih tih te ka ngaihtuah a at thlak lutuk thil at thlak lutuk tak mai kha ka ti tih ka hria ka khel peih tawh lo ni dik tak sawi chuanin a tuk zing a lo ni a tuk zing ah pawh chuan ka khel peih tawh chung lo a ah computer pawh ka on peih tawh lo ka dah mai mai a tichuanin hun a lo kal leh deuh a aaa. Aaa, a nih chuanin khel lo ringawt awm chu dik lo, ka ti a, chuvang chuanin game thar kha ka lo khel dawn a, hardcore hi ka han khel chhin teh ang, suggestion a tam bawk a, hardcore hi ka han khel chhin ang teh ang ka ti a, hardcore te kha ka han khel chhin vel a. Awle awle awle, hei Minecraft one point nineteen point two ah kan khel a, umm hei kan game hlui kha ni heta hian kan thi kan khel tha tawh dawn a, create new world kan tih ang a, new world ah hian game mode ah hian hardcore in kan khel tawh dawn a. data pack vel hi nga or anh install hal tura ka ngai kan data pack man ho ka install chu nikina kan install thale mai donia hm khela create wall thei hi kan khel char char to na tunin dona hardcore na pakhat kan nei a chu chu kan thi chuanin hei game kan khel thei to don lawa kan thi thiang lo kan thi thei lo kan thi chuan game over Vu ramah kan awm nghal tlat mai. Aseng idea eng mani chu ka nei nghal. Tha dawn e, sawtlai chuan village ang deuh a awm a. Aa village a ni sa. Wow wow wow, damage kan la tur a ni lo. Wow. Hmm, crafting table kan siam phawt ang. Ai coal hi awm a, coal hi kan tu a, coal hi kan kinah kan la hmang tangkai dawn lutuk a. Kan awm hrih lawk ang a, ngaw a tahin in kan sa ve lawk ang. tikhan hun eng mawni chen hardcore chu kan khel vel chhin a amaherawh chu minecraft khel kha nuam ka ti thei tawh lo a chan chu kan game hmasa khanin kan thih dan vel te leh kan chawlhsan dan kha a dik chiah lo in ka hria thlai te kan phun a in te kan sa a hemi minecraft world ah hian mahsengin ka sawi ang khanin nuam hi ka ti thei tawh lo a ni minecraft khel kha Chuan chuan kan dah leh char char a Minecraft kha. Computer kha kan off leh a, enge tih tur kha awm si lo a. A hnungah khanin ee ka ti a, enge mun le, enge mun le ka hlauh le kan ti rilru a. Siam that leh peih loh vang mai maiin maw ka ti a, luh leh kan tum a, kan in buatsaih vel a, rilru te kha kan in siam fel a. Chuanin khanin Minecraft chu kan lut leh dawn a, a tirah chuanin ka la hlauthawng ang reng tho a, chhan chu ih siam that leh kha ka peih lo a ni dik taka sawi chuanin a bul tang han tan leh tih that leh vel kha ka peih lo a ama rawh chu that chhiat te pawh a pawi lohna chhan chu that chhe chung chunga kan tih luih kha a tha a ni hlauhna te pawh kan hlau chung chunga kan tih tho kha a tha a ni chuan chuanin kan lut leh a tikhanin minecraft chu kan khel leh dawn a ni Aww enge awm zia ka la thi lo What what what what enge awm zia ka thi chiang zia Oh second chance ami Moro ka ho ngat fat angai My god my god Ka thi chiang lo Viber an Ka thi chiang alo ka thi chiang alo ka thi thiam lo nge om zia lo comment na han lo soi to engi om zia ala om vek hei ngoro o ho va tangai ho va tangai ale a tuna chuanin hei lo kan siam thei to a chuan chuan chuan a hei an siam thei ta eng crystal hi panga kan nei thei a Khat, hnih, thum, li, pali vel hi kan mamawh ania mah erawhchu extra hi kan siam anga tikhan i panga umm gas tier te pawh hian nikinah gas farm te pawh siam leh ngai dawn a ni eng crystal hi kan neih leh vat a ngai dawn nikinah dragon te kha kan bei leh duh dawn a portal tam tak kan hawng dawn a e aw dragon kan bei duh chhan kha ka lo sawi lo mai thei a portal thar kan duh a nikinah enah ka kal kan kal ang kan sawi feh thauh ang a. Mah chu portal thar kan duh a portal thar ah khanin kan kal dang chhan chu hei a lai ṭai pakhat chiah kan nei tawh a hemi tih loh chu a dang pakhat mah kan nei tawh lo a chuvang chuanin nct ah khan ka kal leh ngai a ih hei to te maw fun dining hi ka nei lo a ka thih pal leh kha ka hlau em em a chuvang chuanin ih rate engemaw nei kan nei lawk ang a.

Umm tunah chuan in dragon kan bei tak tak tawh ang. Dragon ti nung leh tur chuan tilaiah hianin eng aw a hmasain emi khi hinding portal khi kan siam leh dawn a chhan chu tilaiah hian kan lut hnem tawh a en ship te kha kan zawng hnem tawh a elytra te kha hmuhna chance kha a vang deuh tawh a chuan ah chuan portal thar kan siam anga dragon kan bei a kan thah leh hian portal thar a lo awm leh thin a dragon hi kan ti nung ang aw one.

Awle tikhan hun rei tak chung Elite Travel kan zawn hnu chuan in hei ka lo le leh tawh a kan item ho hi kan en ang a hei kan hmung a Elite Travel pali ka lo neih belh leh a chuan in hei Diamond Armour te Circle Box te hi hei hi Ka ka lut vak thei tawh lo a chhan chu thalmu zo a hei thalmu hi kan sawi ang khanin mending kan dah tawh vangin kan thalah hian hei infinity kha ni tawh lo a thalmu kha kan mamawh zel dawn a infinity villager kha ka nei mawk a tir village pakhatah khan mahse ka lo nei lo aniang chu chu nakina infinity villager te kha kan nei ngai dawn a chuan hei kan lei laih hi ten ka lo lai leh a khi khawl ka lo on leh vet vet tawh a a chanve pawh kan la thleng lo a hei tuna a kawmna vel hi chanve ni dawn a hemi line hemi line vel hi chanve ni dawn a. Awle tikhan hei ka lo lai leng a diamond te pawh ka lo zawng leng a tun video tan chuanin tun episode tan chuan kan duh tawk leh hrih phawt ang a kan in hmuh leh hma loh zawng episode leh hma chu bye bye aw kan ti leh phawt dawn ni aw bye bye.